Фынддӕсӕм сӕр Куыддӕр сбон, афтӕ алчертӕ, адӕмы хистӕртӕ, динамонджытӕ ӕмӕ ӕппӕт синедрион рахастой уынаффӕ. Йесо ӕй сбастой, акодтой йӕ ӕмӕ йӕ радтой Пилаты къухтӕм. Пилат ӕй бафарста: «Ды дӕ, иудейаг паддзах?» Йесо йын дзуапп радта: «Дӕхӕдӕг ӕй куы зӕгъыс». ӕмӕ йӕ алчертӕ зылын кодтой бирӕ хъуыддӕгты. Пилат та йӕ бафарста: «Ницы дзуапп дӕттыс? Уыныс, куыд бирӕ азым дӕм хӕссынц?» Фӕлӕ йын Йесо дзуапп нал радта, ӕмӕ Пилат дисы бафтыд. Пилат-иу бӕрӕгбоны рауагъта, адӕм кӕй куырдтой, иу ахӕм ахӕсты. Уӕдӕ хӕстоны уыд иу чидӕр, йӕ ном Варавва. Бадти змӕсты рӕстӕг туг чи ныккалдта, уыцы змӕнтджытимӕ. Адӕм ӕрӕмбырд сты, ӕмӕ Пилатӕй райдыдтой курын, цӕмӕй та ацы хатт дӕр сараза, куыд-иу сын кодта, афтӕ. Уый сын загъта: «Фӕнды уӕ, цӕмӕй уын иудейаг паддзах рауадзон?» Пилат зыдта, алчертӕ йын Йесойы йӕ къухтӕм сӕ хӕлӕгӕй кӕй радтой, уый. Фӕлӕ алчертӕ сардыдтой адӕмы, Варравӕй сын рауадзыныл куыд дзурой, афтӕ. Пилат сын ногӕй загъта: «Уӕдӕ сымах иудейаг паддзах кӕй хонут, уымӕн та цы бакӕнон?» Уӕд уыдон ныхъхъӕр кодтой: «Байтындзӕй!» Пилат сын загъта: «Уагӕр ӕвзӕрӕй цы ракодта?» Фӕлӕ уыдон ноджы тынгдӕр ныхъхъӕр кодтой: Байтындзӕй! Пилаты фӕндыд адӕмы зӕрдӕ балхӕнын ӕмӕ сын рауагъта Вараввӕйы. Йесой та ехсӕй фӕнӕмын кодта ӕмӕ йӕ радта дзуарыл байтындзынмӕ. Ӕфсӕддонтӕ Йесойы акодтой бӕстӕйы хицауы галуаны мидӕггаг кӕртмӕ ӕмӕ ӕрӕмбырд кодтой ӕгас ӕфсӕддон хай, скодтой йыл сӕнтсырх дарӕс, сбыдтой сындзын кады худ ӕмӕ йыл йӕ ӕркодтой. Ӕмӕ йын райдыдтой арфӕ кӕнын. Ӕгас цӕуӕд иудейаг паддзах! Йӕ сӕр ын цавтой лӕдзӕгӕй, тутӕ йыл кодтой, йӕ разы йыл ӕрлӕууыдысты сӕ зонгуытыл ӕмӕ йын куывтой. Куы йӕ бафхӕрдтой, уӕд сӕнтсырх дарӕс раластой, скодтой йыл йӕхи дарӕс ӕмӕ йӕ акодтой байтындзынмӕ. Уыцы рӕстӕг фӕссахарӕй ӕрбацӕйцыд иу киринийаг лӕг Симон, Александр ӕмӕ Руфы фыд, ӕмӕ йын ахӕссын кодтой Йесойы дзуар. Йесойы ӕркодтой Голгофа, ома, сӕргӕхцы бынат чи хуыйны, уырдӕм. ӕмӕ йын лӕвӕрдтой сӕн Смирнаимӕ хӕццӕйӕ, фӕлӕ йӕ Йесо нӕ бакуымдта. Дзуарыл ӕй байтыгътой ӕмӕ йын йӕ дарӕстыл ӕппӕрстой хӕлттӕ, кӕмӕ дзы цы рхауа, ууыл, ӕмӕ сӕ се хсӕн байуӕрстой. Куы йӕ байтыгътой, уӕд цыди ӕртыккаг сахат. Йӕ азымы тыххӕй фыст уыди фӕйнӕгыл: «Иудейаг паддзах». Йемӕ йын байтыгътой дыууӕ абырӕджы, Иуы йӕ рахиз фарс, иннӕйы та йӕ галиу фарс, ӕмӕ сӕххӕст, сыгъдӕг фыст цы зӕгъы, уый. Фыдгӕнджыты хыгъдмӕ йӕ бахастӕуыд. Йӕ цурты чи цыди, уыдон тылдтой сӕ сӕртӕ ӕмӕ йӕ фаудтой. Эй, кувӕндон хӕлӕг ӕмӕ ӕртӕ бон ма рӕзӕг! Дӕхи фервӕзын кӕн! Цъарӕй ӕрхиз! Афтӕ дзы хынджылӕг кодтой алчертӕ дӕр динамонджытимӕ ӕмӕ кӕрӕдзийӕн дзырдтой. Иннӕты ирвӕзын кодта, йӕхи фервӕзын кӕнын та йӕ бон нӕу. Чырысти, Израилы паддзах, ныр дзуарӕй ӕрхизӕд! цӕмӕй йӕ фенӕм нӕхи цӕстӕй ӕмӕ йыл баууӕндӕм. Йемӕ тыхт чи уыд, уыдон дӕр ӕй фаудтой. Ӕхсӕзӕм сахат куы ралӕууыд, уӕд бӕсты ӕгасӕй дӕр баталынг ӕмӕ афтӕ ахаста фарӕстӕм сахаты онг. Фарӕстӕм сахатыл Йесо хъӕрӕй ныууынӕргъыдта. «Эллои! Эллои!» Лемӕ сӕ бӕхтӕни! Ома? Мӕ хуыцау, мӕ хуыцау, цӕмӕн мӕн уагътай? Уым чи лӕууыд, уыдонӕй чидӕртӕ уый фехъуыстой ӕмӕ дзырдтой. Ильямӕ дзуры. Иу чидӕртӕ азгъордта, гуыппгӕс тылдта туагсӕны ӕмӕ йӕ ӕрсагъта лӕдзӕгыл. Баназынмӕ йӕм ӕй бадардта ӕмӕ загъта. Фӕлӕ уӕдмӕ бакӕсӕм, кӕддӕра Елиа ӕрцӕуид дзуарӕй йӕ рисынмӕ. Йесо та хъӕрӕй ныууынӕргъыдта ӕмӕ йӕ уд систа. Ӕмӕ кувӕндоны мидӕг ӕмбӕрзӕн дыууӕ дихы фӕци уӕлейӕ бынмӕ. Йесо хъӕрӕй куыд ныууынӕргъыдта ӕмӕ йӕ уд куыд систа, уый йӕ разы лӕууӕг сӕдӕйы хицау куы федта, уӕд загъта: «Ас адӕймаг, Ӕцӕгӕй Хуыцау фырт уыди. Уым уыдысты ӕмӕ дӕрддзӕфӕй кастысты сылгоймӕгтӕ дӕр. Уыдонимӕ Магдалайаг Марийӕ, кӕстӕр Иаковы ӕмӕ Иосийы мад Марийӕ, стӕй Салами. Ацы сылгоймӕгтӕ цыдысты йӕ фӕдыл ӕмӕ йын лӕггад кодтой, Йесо ма Галилейы куы уыди, уӕд. Уыди ма дзы Иерусалиммӕ йемӕ чи ӕрцыд, бирӕ ахӕм сылгоймӕгтӕ дӕр. Ныридӕгӕн баизӕр ӕмӕ майрӕмбон кӕй уыд сабатмӕ цӕттӕ кӕныны бон, уымӕ гӕсгӕ Синедрионы дзырддзӕугӕ уӕнг Аримафейаг Иосиф уый дӕр Хуыцауы Паддзахадмӕ ӕнхъӕлмӕ каст, йӕ ныфс бахаста Пилатмӕ бацӕуынмӕ ӕмӕ Йесойы мард ракурынмӕ. Йесо ныридӕгӕн кӕй амарди, уый Пилатмӕ диссаг фӕкаст, басидт сӕдӕйы хицаумӕ ӕмӕ йӕ бафарста: Раджы амард. Ӕмӕ сӕдӕйы хицауӕй хабар куы базыдта, уӕд Йесойы мард раттын кодта Иосифӕн. Иосиф балхӕдта уӕздан кӕттаг, ӕриста Йесойы, батыхта йӕ кӕттаджы ӕмӕ йӕ бавӕрдта, къӕдзӕхы цы зӕппадз къахт уыди, уым, ӕмӕ йын йӕ бацӕуыныл бафӕлдӕхта дур. Магдалайаг Марийӕ ӕмӕ Иосийы мад Марийӕ уыдтой, кӕмӕй бавӕрдтой, уый.